Grazzi talli aċċettajt li ssirlek di l-intervista. Grazzi lilek tax-xogħol. U ħossok libera tadatta dawn il-mistoqsijiet li ġejjin kif trid u kif tħoss li huma iktar forsi relevanti għax-xogħlijiet tiegħek. So jien se mmur mal-ewwel għall-mistoqsijiet ħabba l-ħin allokat li għandna għal din l-intervista. Ħa nibda bil-poeżiji. Jiena l-ewwel esperjenza tal-kitba tiegħek hija fil-fatt il-poeżiji. Fil-poeżiji tiegħek tidher din it-tendenza rikorrenti. Inti tagħżel aspett mill-pajsaġġ naturali u tirrelata miegħu b'żewġ diskorsi mmaljati f'xulxin, id-diskors oġġettiv u metodiku tax-xjenza u d-diskors aktar indefinit u suġġestiv tas-sensibilità lirika. Ngħidu aħna l-qawsalla fil-poeżija Lwien teliċita minnek kemm l-osservazzjoni xjentifika tal-mod kif id-dawl jinferaq f'ilwien differenti bir-rifrazzjoni, imma wkoll is-simboliżmi tal-qawsalla li evokaw sens ta' ħajja imlewna b'attrazzjonijiet differenti. Il-poeżija Lill-Qamar Kwinta hi eżempju ieħor relevanti, hawnhekk inti tirrelata mal-qamar kemm b'oġġettività astronomika, kif ukoll b'indirizz li jittratta lil dal-korp ċelesti bħala sieħeb intimu, aġent tal-empatija romantika. Iż-żewġ diskorsi tiegħek, Rena, isiru idjoma waħda fil-poeżija? U x'definizzjoni tagħti lil din l-idjoma multidixxiplinarja magħmula minn żewġ dixxiplini? Jiena ma nkunx qiegħda nippjanahom li ħa ndaħħal ix-xjenza, imma naħseb billi l-parti kbira ta' ħajti kont ġo xjenza u ġo letteratura awtomatikament joħorġu. Jiena s-suġġetti tiegħi huma l-bijoloġija molekulari u l-ġenetika, però dejjem kont inħobb ħafna l-fiżika, għax dal-poeżiji li semmejt hemm kunċetti tal-fiżika fihom. Imma mhux nagħmilha Apposta? Jiena naħseb li joħorġu awtomatikament dawn, law ma huma parti minn ħajti issa.
F'dawn iż-żewġ diskorsi, wieħed poetiku li ħor xjentifiku, inti timmalja flimkien fil-kitbiet letterarji tiegħek fihom daw jispikka fl-opinjoni tiegħi motiv komuni. It-tarf tas-sensibilità umana li inti tonnok tfittex kontinwament. li timraħ fil-fruntiera tal-għarfien xjentifiku jew artistiku uman donnu sar skop ewlieni f'ħajtek. Dan jidher sew fil-poeżija Orizzonti, fejn inti tinqeda bix-xbieha tal-orizzont biex tirrappreżenta lill-bniedem maħluq biex jittraxxendi lilu nnifsu lejn perċezzjoni estetika jew empirika dejjem ifjen mill-ħsieb attwali tiegħu. Kemm inkun korrett jekk ngħid li din il-qagħda prekarja tal-bniedem, dejjem fit-tarf tar-raġunamenti u tas-sentimenti tiegħu, tikkaratterizza l-letteratura tiegħek. Għalik, Rena, min jittarraf, jiġġarraf, kif jgħid il-qawl Malti? Jew min jittarraf se jkollu l-opportunità jġarrab lilu nnifsu f'livell ġdid ta' perċezzjoni? Forsi huwa minħabba dan il-motiv tat-tarf tal-għarfien uman li inti dejjem fittixt fejn jingħaqdu ż-żewġt itruf tal-arti u tax-xjenza. Inti rena bniedma li tħobb tittarraf? Le, ma nħobbx nittarraf. Jiena nemmen li min jittarraf jġarraf. U ġieli tgħallimt spejjeż minn ħaddieħor, jekk ħaddieħor mexa fix-xifer. Ittarraf u ġġarraf, m'hemmx għalfejn nipprova jien ukoll. Però mbagħad jien għandi il-facet l-oħra illi nħobb li kif ngħidu bl-Ingliż probing into the unknown li hija importanti ħafna fix-xjenza. U forsi billi semmejt hawnhekk l-orizzonti u x'hekk, aħjar naqralhom il-poeżija ħalli jkunu jafu eżatt għal fiex qed tirreferi. Orizzonti. Fil-bogħod, sa fejn l-għajn twassal, hemm xefaq, li jifred art minn sema, sema minn baħar. U taħt star li qatt ma jidher, jaħbi minn ragħaj il-bniedem ibħra setgħana, artijiet wensija, li kienu joffru orizzonti ġodda għal dehra nieqsa mill-medda dinjija. Fil-qrib madwar il-bniedem hemm xefaq li jifred dak li hu minn dak li jrid iseħħ fil-kejl tal-ħajja u jdawwar b'ċirku ta' preżent ewlieni lill-moħħ li dejjem lest biex jgħarrex ġo futur mistur tant tajjeb. U hawnhekk mill-ġdid nistaqsi lili nnifsi, mingħajr ma naf indomm ebda tweġiba, X'kien ikun jiswa l-bniedem li waqt li jgħix ta' llum ikun jaf t'għada, u fl-għarfien ta' rtwelidu jilmaħ lid-dinja kollha? Kif kienet tisfa l-ħajja bla ħjiel ta' orizzonti? Kienet tintela' u tfur bil-għerf u l-ħila, jew taqa' f'kaos ta' taħwid u għelf ta' ħbiela? U nħalli r-risposta għalikom għax jien ma nafx inweġibha. Però jiena nħobb, fix-xjenza aħna rridu nkunu oriġinali, u hemm il-kreattività li hija bażika għax-xjenza u għal-letteratura, naħseb dik li tiġbidni lili fit-tnejn, il-mod kif tesprimi huwa differenti, imma ovvju hemm il-kreattività lili dik l-iktar li tolqotni. Però nħobb ukoll probing into the unknown kif ngħidu bl-Ingliż, qed infittxu affarijiet li ma jew nafu ftit wisq jew ma nafux fuqhom fix-xjenza. Fil-letteratura l-poeżija tiġi qisha berqa tmexxini hi u nikteb kif tmexxini l-poeżija kważi. Imma imma dal-aspett ta' xjenza li qed issemmi daħal ukoll fil-poeżija. Imma naħseb għax tant ili naf it-tnejn. Issa kważi ħajti kollha fix-xjenza u fil-letteratura, illi naħseb tiġi awtomatika l-biċċa xogħol ta'. Probabbli, jiġifieri. Imma mbagħad il-mistoqsija ma nafx iweġibha din inħalliha għal kulħadd jistaqsi hu.
Rena, meta kont żgħir jien kont nobgħod il-mediċina kollha. Ħlief l-aspirina. Li bit-togħma ta' ċitru tagħha kienet għalija l-unika solje veru waqt il-mard. L-aspirina eventwalment ġiet studjata għall-effetti tagħha kontra l-attakk tal-qalb u tipi ta' kanċer. Inti mexxejt laboratorju f'Malta li speċjalizza f'uħud minn dawn il-kwalitajiet tal-aspirina. Fil-laboratorju applikajtu l-effetti osservabbli tal-aspirina fuq il-ħmira. ingredjent bażiku kif nafu f'diversi tipi ta' ikel u xorb. F'din in-narrattiva klinikament preċiża hemm ukoll madankollu l-użu tal-analoġija. Għodda poetika li biha x-xjenza nnifisha tkun tista' tapplika proċess magħruf, ngħidu aħna reazzjonijiet fil-ħmira, fuq proċess ieħor inqas viżibbli. Illum insibu ħafna studji dwar dan is-sehem importanti tal-għodda poetika bħala analoġija fl-iskoperti xjentifiċi. Pereżempju, f'Mental Leaps, Analogy in Creative Thought, Keith Holyoak, psikologu, u Paul Tackart, filosfu, juru kif il-kalkulazzjoni oġġettiva u preċiża, ngħidu aħna, ta' sound waves, jew radio waves, Hija bbażata, appuntu, fuq analoġiji naturali bħall-forom tal-mewġ. Inti kont esprimejt l-istess idea dwar il-fakultà artistika bħala parti intrinsika mill-ħsieb xjentifiku, meta kont għedt hekk f'episodju mis-sensiela Is-Siegħa tal-Kittieba. Ħa nikkwota, Jiena ma nistax nimmaġina xjentist li mhux artist. Xjentist li mhux artist huwa technician igglorifikat. Dan il-kliem ifakkarni fil-ktieb Making Truth, Metaphor in Science ta' Theodore Brown. Dan l-istudjuż tal-kimika jitkellem dwar il-ħtieġa li l-ħsieb xjentifiku jinqeda bil-figurazzjoni poetika għall-osservazzjonijiet preċiżi tiegħu. Tista' tilabora ftit fuq din l-idea tal-arti bħala ħmira għax-xjenza, l-artist li jeħmer, jiffermenta, il-ħsieb tax-xjenzat? Mela hawnhekk hawn tliet affarijiet li rrid inwieġeb. L-ewwel nett għalfejn fil-laboratorju li mmexxi jien nużaw il-ħmira. Issa aħna ma nużawx il-ħmira biex nagħmlu l-ħobż jew il-birra għalkemm huma importanti ħafna. Aħna il-ħmira nużawha bħala mudell ta' li ngħidulhom higher organisms. Fiċ-ċellula tal-ħmira hemm dak kollu li nsibu jew pressapoko kważi kollu li nsibu f'ċelluli ta' organiżmi oħrajn. Jiġifieri hemm il-mitokondrija, hemm ħafna affarijiet li nsibu bħalma nsibu f'ċelluli tagħna. Jien għalija qed kull ċellula isha univers. Tant hemm affarijiet fiċ-ċellula illi tant hemm x'tistudja eh, illi eh, naħseb qatt ma tasal li tkun taf kollox. Mela, il-ħmira lina hija mudell. U nfatti qed jużawha ħafna biex jistudjaw l-Alzheimer's, il-Parkinson's, ħafna mart anke fil-mediċina. Issa semmejt l-aspirina u issi li snin snin twal naħdem fuq l-aspirina. Mela, eh, aħna li interessana ħafna l-effett tal-aspirina fuq il-kanċer. U di bdiet eh, meta sabu li jekk tieħu aspirina ta' doża żejra kuljum għal ċertu tul ta' żmien eh, tista' tevita dak li ngħidulu kolorektal cancer jew inkella tumur tal-imsaren Issa hawnhekk nixtieq nagħmilha ċara lil kulħadd illi ma jistax wieħed jaqbad u jibda jieħu l-aspirina biex jevita l-cancer, għax dan irid isir taħt sorveljanza medika u min ma jistax jieħu aspirina għalkemm lilek kienet togħġbok imma min ma jistax jieħdu u eh, irid tkun ikkontrollata. Però nafu illi fejn hemm tendenza ta' mard ta' tumur tal-musrana jista' ibegħedha. U jiena hawnhekk bdiet tberren f'moħħi l-mistoqsija dejjem miegħi innifsi għax ilha di ġejja. Dal-aspirina kif jagħraf iċ-ċelluli tal-kanser miċ-ċelluli normali? Kif jagħżilhom dan u jneħħi minn nofs iċ-ċelloli tal-kanser u ma jagħmilx ħsara ċ-ċelloli normali? Issa aħna għandna mudell ta' jis ta' ħmira Saccharomyces cerevisiae, għandna mudell ta' ċellula li hija Neoplastic ngħidulha ta' cancer li jkollha twaqqa' enzima, manganese superoxide dismutase ngħidulha, u tkun taħt oxidative stress. Oxidative stress huma perikolużi ħafna għall-cancer għax hemm li ngħidulhom reactive oxygen species, speċi ta' ossiġnu reattivi ħafna u jikkaġunaw ħafna ħsara, infjammazzjoni u kanser. Mela għandna mudelli hekk u għandna mudell ta' ċelluli normali. U m'hemm għamilna studju intensiv ħafna, għadna kif ħriġna pubblikazzjoni importanti li ħadet ħafna żmien u ħafna xogħol, u qed nippontjaw subgħajna fuq x'jiġri, mhux se noqgħod nispjegaw, ovvja xi jkun rrid xi sagħtejn biss għal hekk, imma qegħdin insibu x'eżatt fejn jattakka. Għaliex jagħżel, biex ngħid hekk, ċellula li hija ta' tumur u x'jagħmilha u l-oħrajn ma jagħmilhom xejn? Jiġifieri dak huwa l-kunċett. Issa, biex inti jiena dejjem insostni li x-xjentist irid ikun l-ewwel artist. Inkella jkun forma ta' technician glorifikat, bir-rispett kollu lejn it-technicians. Għax hawn technicians li huma artisti. u għalija huma huma xjentas xjenzjati wkoll. Però kif tiżvolġi ruħha l-arti, l-kreattività fix-xjenza u fil-letteratura? Fil-letteratura waqt li qed tikteb, qed toħloq il-karattri jew tiġik poeżija flash dak il-ħin. Fix-xjenza għandek li tiġik l-ideat, li toħloq il-proġetti, imbagħad id-disinn tal-esperimenti, kif tinterpreta r-riżultati, huwa proċess kontinwu imma fl-opinjoni tiegħi il-bażi komuni għall-kreattività. Nispera spjegajt naqra fil-qosor kif stajt. Jiġifieri il-punt tat-tluq inti qisek sibt kreattività fundamentali kemm għall-arti u kemm għax-xjenza. Jiena il-baseline għalija għaliex daqshekk interessat għax it-tnejn importanti ħafna f'ħajti, kemm ix-xjenza u l-letteratura, hija proprju l-kreattività. Il-kurżità, probing into the unknown. Imbagħad il-bniedem meta tikteb jiena n-novelli ir-romanzi tiegħi huma psikoloġiċi fil-bniedem, il-moħħ tal-bniedem, il-moħħ tant tant ma nafu xejn, tant hemm x'wieħed jitgħallem għad fuqu illi l-psikoloġija illi interessanti ħafna hu.
Għandek poeżija rena waqt konferenza miktuba fl-1972. Ħa nikxfuk ftit hawnhekk. Il-persona ta' dil-poeżija, jiġifieri l-kuxjenza li qiegħda titkellem fil-poeżija tistqarr li ma baqgħetx issegwi x'inhu jgħid il-kelliem waqt taħdita akkademika. Minflok baqgħet tisma' diskors, din il-persona tissieħeb, ħa nikkwota, mar-ruħ għatxana tal-udjenza madwarha. Dan jimplika ċerta empatija anki mad-diżappunt, id-diżappunt fis-sens ta' ir-ruħ illi dejjem hija diżilluża għax dak kollu li kisbet huwa insuffiċjenti. Allura għadha għatxana f'dak is-sens id-diżappunt. Dan jimplika ċerta empatija mad-diżappunt fin-nies madwarna aktar milli kunsens mal-loġika ta' taħdita studjata. Hemm simbjożi naturali mal-oħrajn ibbażata fuq ħtiġiet aktar fundamentali ta' ruħ kollettiva li għadha ma sabitx il-milja tagħha. Għadha għatxana għall-kompletenza elużiva tagħha. L-empatija u l-intersuġġettività man-nies madwarna huma mmotivati minn nuqqas ta' milja spiritwali f'ruħna, għalik, Rena?
Ma nafx, jiena nħoss illi l-milja spiritwali jrid ikun hemm empatija mal-oħrajn biex tista' tkun milja spiritwali. Dik waqt konferenza meta suppost kont qed nisma' jien u nsegwi l-konferenza, kont qed kont qed nara x'isir madwari, kultant kultant l-osservazzjoni tiġri bija u minn għax imiss il-qara bdejt nimmaġinah biex jara tesax biżżejjed għerf għax fil-fatt għandha Sens t'umorizmu, u kelli ċans kont naqrajilkom imma naqra limitati fil-ħin. U min min qed jisħajlu hu il-kellim ta' ħila, kulħadd kien qed jieħu gost, imma kien hemm reazzjonijiet differenti. Fil-fatt il-poeżija għandha element ta' karikatura, u x'hekk? Ta' karikatura, u jien suppost qed nisma' mhux qed nħares li u nara x'qed jiġri. Infatti mbagħad fl-aħħar tispiċċa il-poeżija Hawnhekk erġajt ftakart fil-qagħda tiegħi u d-dlonk inbaħt li kienet se tinwera għaliex ma kontx qed nisma'. Għalhekk dawwart il-ħsieb minn fuq il-ġemgħa u filwaqt li nfridt minn ta' madwari, fis-smigħ tal-istess kelma erġajt ingħaqadt magħhom. Però l-milja spiritwali jiena personali għadejha tiegħi ma nafx kif tista' sseħħ jekk ma jkunx hemm empatija mal-oħrajn, jekk wieħed iqis lilu nnifsu biss u jinsalta madwaru u ma jagħtix kas u ma jimpurtax ma' ħaddieħor, ma narahiex milja spiritwali dik. Ħa nkompli ftit fuq dal-punt tal-empatija. Ir-rumanz Ilkoll ta' Nisel Wieħed ukoll jittratta din l-empatija mal-oħrajn, bħala effett kważi inspjegabbli tal-pittura, ġeneru artistiku li joħloq sinkronija indefinibbli bejn ġenerazzjonijiet, sessi, u identitajiet differenti. Jista' jingħad li n-narrattiva tiegħek tfittex nisel komuni, tikxef kif aħna minsuġin mal-oħrajn f'tessut wieħed komuni, billi tesplora l-intersuġġettività intrinsika tal-arti. Ngħidu aħna, il-mod kif nagħda tiskopri lil ommha mejta u lil oħtha ħajja mill-pittura. U allura kif issib saħansitra r-relazzjonijiet ġenealoġiċi. tagħha permezz ta' din il-forma ta' sensibilità estetika. Anki il-poeżiji li fi tfulitek inti darba għedt ħarbixt biex taqra lil tfal oħra. Jixhdu daw l-apprezzament tal-arti bħala forma ta' interazzjoni f'dal-każ divertenti ta' logħob mal-oħrajn, bħala sinkronizzar bejn sensibilitajiet differenti imqar fil-logħob. Għalik Rena, min huma U x'inhuma l-oħrajn permezz tal-arti?
Jiena nħabb ħafna nammira l-arti u lili ttini sens ta' pożittività qawwija. Anke meta kemm inkun Malta u kemm inkun barra nfittex ħafna xogħlijiet tal-arti għax hemmhekk nara l-bniedem meta mhux moħħu fil-ġlied u mhux moħħu fil-pika u mhux moħħu fl-egoiżmu kemm jista' jiżvolġi kreattività artistika. Ġifieri jiena lili ttini boost biex ngħid hekk pożittiva ħafna. Fil-koll ta' nisel wieħed, illi ġie tradott fl-Ingliż minn Antoinette Pace, għamlet biċċa xogħol tajba ħafna, qiegħed għall-bejgħ Bonds in the Mirror of Time, hemmhekk kien hemm sforz qawwi psikoloġiku biex tingħeleb psikoloġikament il-barriera li tista' toħloq il-mewt. Imma fl-istess ħin hemm ir-rabta tal-familja f'ġenerazzjonijiet. U l-protagonista li qiegħda l-ħin kollu tara, tibda tgħaqqad il-ġenerazzjoni minn nannu, ommha, ġifieri huwa kunċett illi illi fl-arti ovvja nistgħu nsibu ħafna l-oħrajn u naraw il-preġu u s-sabiħ tal-oħrajn, kemm fil-letteratura, fil-mużika, fil-pittura, hemm ħafna forom tal-arti. Jien għalija hija boost pożittiva ħafna l-arti.
Rena, wieħed mill-kittieba favoriti tiegħek, Dostoevsky, ġagħlek tibdel il-fehma li kellek dwar il-piena kapitali. Inti stqarrejt din il-bidla radikali fik Bdiet mill-qawwa perswassiva tal-letteratura. Jiġifieri l-mod kif il-kitba kreattiva tista' teżerċita influwenza tant profonda fil-qarrejja tagħha li ġġib trasformazzjoni mill-qiegħ fil-prinċipji u l-valuri ta' dak li jkun. Inti darba stqarrejt li din hija r-raġuni għaliex kull rivelazzjoni, kemm jekk artistika kif ukoll jekk xjentifika, Tista' sservi ta' dannu jew ta' ġid kbir. Tista' telabora ftit fuq din il-kapaċità sogruża tal-letteratura li tibdel radikalment it-tendenzi konjittivi, perċettivi, anki morali, tagħna? Jiena personali għax nitkellmu fuq enerġija nukleari, nitkellmu fuq qawwiet kbar. Jien għalija l-kelma, kemm mitkellma u iktar u iktar miktuba, għax nitilqu aħna u dik ħa tibqa' hemmhekk, Hija ta' qawwa kbira u kull ħaġa li għandha qawwa kbira tista' tintuża għat-tajjeb. U tista' tintuża daqshekk ieħor għall-ħażin. Jiena l-qawwa li hemm fil-Kelma hija enormi. Miktub iktar għax qiegħda miktuba u ħa tgħaddi minn ġenerazzjoni għall-oħra. Jiġifieri, Ma nistgħux ninjorawha din. Imbagħad saqsejtni xi ħaġa oħra qabel fiha li għadt li kif wasalt għaliha din naħu paċenzja għax ma bad. Jiena semmejtlek il-Dostoevsky. Dostoevsky, jiena nitkellem personalment minn inċident li ġara lili. Jiena kelli ħabiba tiegħi u kont nargumenta ħafna magħha ilu ħafna dan. Għax jiena kont favur is-sentenza kapitali u hi kienet kontra u konna nargumentaw billi min jagħmel ċertu ħsara lill-ajru, ċertu delitti u hekk, imbagħad qrajt The Idiot, L-Idjota, ta' Dostoevsky u lili bidlitli l-fehma totalment. Meta mbagħad qrajt ħafna iktar dħalt iktar fil-profond fuq Dostoevsky u skoprejt li li ħafruhielu mill-mewt quddiem il-firing squad, fil-fatt anke kont mort San Pietruburgo u rajt eżatt fejn fejn kien Jiġifieri, stajt nifhem il-qawwa tal-kitba tiegħu kontra s-sentenza kapitali, li li bidlitni totalment. Jiġifieri, kont nargumenta ħafna qabel u qatt ma qatt ħadd ma ma seta' jikkonvinċini naqra dik il-biċċa xogħol u kompletament jiġifieri l-kelma għandha qawwa kbira ħafna. Miktub iktar milli mitkellma, anke mitkellma, imma ta' tista' ssir ħafna ħsara u ħafna ġid.
Ħa naqleb ftit fuq aspett ieħor. Inti tara l-letteratura bħala mezz ta' emanċipazzjoni soċjali, hux hekk? U l-emanċipazzjoni soċjali għalik hija l-ewwel pass lejn l-emanċipazzjoni tal-mara. Bħall-iskoperta xjentifika, l-kreattività artistika, skontok, tgħinna nilliberaw l-għarfien tagħna minn firdiet artifiċjali li writna mill-kultura, mill-politika u minn sorsi oħra ta' ħsieb sterjotipiku. F'diversi waqtiet fix-xogħlijiet letterarji tiegħek inti timplika li wieħed mill-iskopijiet tal-letteratura huwa sew da sewwa sew da l-isforz biex negħlbu l-firdiet, kif għadek kemm għedt, b'referenza għal ilkoll ta' nisel wieħed. Fil-fatt, inti stqarrejt ukoll li r-rumanz Ilkoll ta' nisel wieħed ktibtu sewwasew b'dan l-iskop, li tegħleb il-firda saħansitra l-firda definittiva tal-mewt. Eżempju ieħor huwa l-poeżija Solitudni, li fiha jinħass l-impenn liriku tiegħek biex tgħaqqad lill-bnedmin imqar fis-sentiment komuni tagħhom ta' iżolament, ironikament sewwa, f'din il-poeżija inti tara kull mument li għaddej bħalissa bħala opportunità biex tinstab sinkronija bejn is-solitudnijiet individwali tagħna, katina ta' iżolamenti li qiegħda tinħadem kontinwament. L-arti verbali tiegħek, rena, donnha temanċipa lill-bniedem minn firdiet artifiċjali, iżda fl-istess waqt tgħaqqad lill-bniedem f'dawn il-firdiet jew solitudnijiet aktar radikali, aktar profondi, aktar kollettivi. X'inhi r-reazzjoni tiegħek għal dan il-paradoss ta' arti li tegħleb il-firda Billi tgħaqqadna f'empatija ta' solitudnijiet. Di qasira, ħa naqra naqra malajr għax iktar niftehmu, solitudni. Naf x'inhi s-solitudni, u s-solitudni tiegħi m'għadhiex tbeżżagħni, għax fiha nara l-oħrajn kollha fis-solitudni tagħhom, u lkoll flimkien nibnu katina twila daqs iż-żmien, u jekk irridu, daqsha mirfuda, daqsu mirfuda fil-ġejjieni. Ma' kemm hi sħiħa l-għaqda li torbot bla ma tjassar u tifdi l-ħoloq ħajja midmuma bil-preżent. Jiġifieri importanti li l-għaqda torbot imma ma tjassarx. U flimkien iktar nistgħu ngħelbu l-problemi, waħda minnhom is-solitudni tagħna. Jiena meta nkun qed nikteb jew inkun qed naħdem fix-xjenza, l-inqas li nħossni waħdi jew l-inqas li nħoss is-solitudni. jiġifieri għax inħoss rabta mal-oħrajn fil-letteratura anke mhux biss ta' issa imma anke ta' quddiem, in-nies iktar 'il quddiem. Nixtieq inkompli ngħid iktar imma naħseb qed isirilna l-ħin.
Hemm da' sens ta' kindred spirit fl-iżolament. Eżatt, eżatt.
Ħa nerġa' naqbad ftit fuq l-idea tal-emanċipazzjoni. Inti kont stqarrejt li kont xettika dwar l-emanċipazzjoni tal-mara jekk qabel ma sseħħx l-emanċipazzjoni tas-soċjetà. Madankollu, l-arti narrattiva tiegħek sikwit tippreżenta lill-protagonista qiegħda temanċipa ruħha sa ċertu punt, għax bl-għażliet liberi tagħha tibda tintrabat mill-ġdid b'relazzjonijiet oħra u tibda wkoll iġġarrab firdiet u ansjetajiet ġodda. Fir-rumanz Fis-Sifna tal-Ibliet, pereżempju, dan il-motiv jinħass sew. emanċipazzjoni soċjali, kulturali u l-bqija, imma jkollha titħallas bi prezz għoli minn bniedma, Iris, li trid tfassal il-karriera tagħha hi. Dan il-motiv diġà jinħass fil-Koll ta' Nisel Wieħed ukoll, fejn l-emanċipazzjoni ta' Nada minn ċertu rbit tikkundanna għal tensjonijiet, restrizzjonijiet u rutini ġodda. Inti ma tissimplifikax l-emanċipazzjoni, iżda tipproblematizza bin-narrattiva tiegħek. Mhux hekk? Iva, jiena nemmen li biex issir veru l-emanċipazzjoni tal-mara, ma nħoss li aħna emanċipati, jiġifieri, biex issir l-emanċipazzjoni tal-mara trid isseħħ l-emanċipazzjoni tas-soċjetà qabel. U infatti Iris fil-ktieb Fiż-Żifna tal-Ibliet, meta kienet fil-belt Alfa primittiva kienet ħasbet li se titkellem fuq l-emanċipazzjoni tal-mara u kienet timmaġina li fi bliet kbar bħal Gamma, tipo, naf New York jew jew bliedna l-kbar, il-mara emanċipata. Meta mbagħad imma marret hemm skopriet li biex biex timxi fil-karriera tagħha kemm riedet tistinka bħala mara għax ħafna drabi raġel jiġi aċċettat u mbagħad jekk jipprova lilu mhux tajjeb mhux tajjeb, ħafna drabi mara trid tipprova lilha nnifisha qabel qabel, u mbagħad jistgħu jibdew jafdawha. Jiġifieri jiena nemmen anke mbagħad din tiġri mill-aspetti kollha, illi sakemm is-soċjetà kollha, ir-raġel ukoll għandu bżonn l-emanċipazzjoni, mhux in-nisa biss għandhom bżonn fl-opinjoni tiegħi, kemm in-nisa u kemm l-irġiel. Irridu nimxu id f'id biex inkunu emanċipati flimkien. U mbagħad isseħħ veru l-emanċipazzjoni, fl-opinjoni tiegħi. L-aħħar mistoqsija qasira, Rena, għax sar il-ħin. Fir-romanzi tiegħek, inti ħloqt narratriċi, vuċi jiġifieri li tirrakkonta, li hija kuxjenza bla preżenza fiżika. Jiġifieri għarfien li jimraħ kullimkien fil-ġrajja għax m'għandux il-limiti ta' korp uman. Din in-narratriċi tidħol fil-ħsieb tal-protagonisti u tadotta, tadatta l-burdata u l-vuċi interjuri tagħhom, tant li f'waqtiet il-qarriegħa ma jkunux jistgħu jagħżlu bejn il-kliem tan-narratriċi u l-ħsieb ġewwieni tal-protagonista. Iżda f'waqtiet oħrajn din in-narratriċi tibda tanalizza u tiġġudika lill-istess protagonista li ftit qabel tkun ingħaqdet magħha. Hija narratriċi li tagħmel diversi valutazzjonijiet indipendenti dwar il-persuna li tidħol fiha. Hija wkoll vuċi li ġieli tirrakkonta minn żewġ perspettivi opposti ta' karattri differenti simultanjament. Fuq naħa hija qrib ħafna tal-karattri tempatizza magħhom Fuq in-naħa l-oħra, tinħass qrib tiegħek bħala vuċi awtorjali, li għandha ħarsa aktar elevata u komprensiva mill-ħsieb idjeq tal-protagonista. Rena, Nistgħu ngħidu li din il-vuċi tar-rakkuntar tiegħek sabet distakk minn u intimità mal-karattri simultanjament. u li għalhekk hija kapaċi tiġġudika l-istess kuxjenza li tingħaqad magħha. Eżatt, u nieħu pjaċir li semmejt dal-punt għax eżatt dak li jkolli f'moħħi, jiġifieri kemm ngħada fil-kollu ta' nisel wieħed u kemm igress fiż-żifna tal-ibliet, qisha hi qiegħda tirrakkonta, imma meta tagħmel ġudizzji fuq ħaddieħor, ikunu differenti minn meta tagħmel ġudizzji fuqha nnifisha, però jsiru kemm fuqha, kemm fuq ħaddieħor, imma dejjem hi. Jiġifieri jien qisni qisni m'iniex qedem, għalkemm għalkemm mhux miktub fl-ewwel persuna, imma l-protagonista qiegħda tmexxi u qiegħda tiġġudika u tara l-affarijiet. U infatti naraw kemm kemm bniedem jista' iġib ruħu differenti f'ambjenti differenti. Tgħidha l-istess bniedem f'ambjent ġab ruħu mod u f'ambjent ieħor ġab ruħu mod ieħor, jiġifieri kumplessa l-biċċa xogħol, imma ħafna drabi l-karattru ewlieni hu jkun qed jara l-viżjoni kollha. Xi ngħidlek Rena. Grazzi. Grazzi lilek, grazzi lilek għax-xogħol. Issa ma jimpur tippermettuli naqra minn ix-xandu għandi poeżija li ktibta b'dedika lil mamma tiegħi li mietet fis-26 ta' Lulju tal-2012 hija ċelebrazzjoni ta' sempliċità, ħa naqra jien bil-Malti u mbagħad Elizabeth Grech qalbitha bil-Franċiż. Ma, ħajtek kienet ċelebrazzjoni waħda ta' sempliċità. Qatt ma rajtek titħabbeb mal-kumplikazzjonijiet superfiċjali li tant nies jedew bihom.

Fiż-żifna tal-ibliet, dana ġie tradott minn Antoinette Paċ ukoll, imma għadu fil-press bħalissa, biċċa żgħira ħafna bej il-comparison bejn żewġt ibliet. U mbagħad Rasha Baz, li hija mis-Sirja toqgħod il-Ġermanja, qalbet dil-biċċa bl-Għarbi se taqra hi wkoll, Rasha. Fil-kobor bla sura tal-belt li Erika qiegħda titgħallem tgħix fiha, l-arja tinħass għal kollox differenti minn dik li trewwaħ lill-belt ċkejkna fejn trabbiet. Qishom iż-żewġt ibliet ma jagħmlux sehem minn dinja waħda, imma jinsabu fuq żewġ pjaneti mbegħda li ma jafux bl-eżistenza ta' xulxin. Illum tiskanta kif f'ambjent kwiet u miġbur bħal dak li ħalliet warajha, ma kienx jirnexxilha tisma' l-ħoss tas-sikta. L-aktar fid-dar kbira ta' missierha, mibnija fuq daqsxejn ta' għolja f'tarf il-belt imkenna, u mxerrfa għal fuq kampanja li għal għajnejn nemmiesa tidher tħaddan eżistenza waħdanija fl-għamla tagħha,